Għax hawn inni park eżempju tajer wieħed fuq id-double line. Għan urik imma dal-artiklu, għara. Tara, inti għalik dak ipparkjat sewa jew le? Le, fuq id-double yellow line, no. Issa, imma dak kiteb li l-leża u l-leża għalu l-usma biex ikun ipparkja ħażin irid ikun hemm sa nofs il-karozza bid-double line taħt. Ipja ma taqlax stazzjoni.
Imma zon, taġġiex, xubbat hemm transport Malta, l-pulizija, kulħadd jinterpreta li. Imma da ma jistgħux xaħġa. Ma nafx, ma nafx.
Naħseb it's subject to interpretation. Subject to permit.
Eh, eżatt. Imma ħi jena nitfixkel ta? Nitfixkel, iva le, nishtiq nkellem. Għanna bżon xaħat li jisu jħu d-deċizjoni. Espert. U aħna għanna, għanna l-wardin ta' għana. Sor wardin!
Ah! Sander! Bil-mod, għax satni! Eh, mela x'koq qed tagħmel? Eh, jien xej. Xej. Xej, isni ma nafx kif qed narak illum. Jaqaw!
Indunajt li qed nirqaq nqastu. Le le le le le le, ħanara urejni jdejk. Urejni l-oħra. Dak x'inhu? Dak hemm. Hemm eh, sprejn.
Sprejn.

Id-double yellow lines. Eh. Fejn eżempju jkollhom it-tajer biss fuq id-double yellow line. Eh, għax għalluna li ma tistax waħlu jilhom. Ma tistax, Sander!
Eh. Taf xed namilhom allura nispreja ħielhom u ntawwallhom il- Għajn, ritraċċitazzjoni u hemm għamennija sa. Eh, mek cheating jiġi. Ija, kif ħat il-ħaq għal-kwota, mux kullħat irid jgħu. Fuq dar in-nies il-ħaq il-kwota, xaffari barra barra li min jaf kemm iżżid Yellow lines li vera m'għandniex bżonn f'dal-pajjiż. Ma mhux aħjar yellow lines għax hekk inkunu iktar u nagħtu iktar ċitazzjonijiet imma mhux dejjem possibbli Xander ta' għax irid tmur timmarka u ma tkunx tista' ta'. X'jiġifieri ma tkunx tista'? Eżempju paċefil diffiċli ħafna għax peress li jkun hemm ħafna nies ħara mal-art l-aħħar darba kien hemm wieħed u kelli ndur miegħu flok da bil-yellow line taf x'għamilt? Għamilt kaxxa safra Xander! Ara hi kompli u Tibqax tagħmel dawn l-affarijiet. Huwa jaqas lil Ħammeġ da jgħid tlaqgħet ta' bix-xita Sander ukoll. Isma', fjakkajt tajt x'ħan ieħu tajt. Mur, tikolx affarijiet iħaxxnu. Le, qed bid-dieta Sander bdej taf l-aħħar. Sewwa. Roger! Għamilli disar kotta! Piżelli,

Bil-fors li toqgħod tajt min inti u ta' xiex inti, eh? Ara aħna, aħna bħala nazzjonalisti vera diskrit.
Diskrit. Diskrit ma noqgħodux niftaħru minn aħna għax ma lajt għal-patata. Imma bdejna. Bdejna. Eh, let's remember the rules. The rules. The rules. The rules huma jekk titħaq titlef. Eżatt, għandi bżonn nerba' kaċa ta' nazzjonalisti darba fil tajjeb billi nirbħu waħda ħa jkollna ftit kuraġġ. Tana?
Bdejna.
Kif tinduna li patata tkun ma tiflax? Kif? Għax tara maxxa. No? No.
No. Hmm. Ħanajdlek waħda vera tajba. Li mill-iktar ġurnata illi l-patata hija bodu.

Friday għax tiġi muqli Friday. Ħanina di vera ta' daħa, eh? Insomma, int kif tista' tifhimha għax inti laqqas inti smart mhux bħalna għax aħna nazzjonisti partit smart.
Di tajba. Kemm ġok tajba di li intom partit smart.
Kemm u kiesa. Insomma, rbaħt, yes.